Dylan Thomas ydy testyn rhaglen ddogfen y bydd Rhys Ifans yn ei chyflwyno. Kevin Allen ydy'r cyfarwyddwr a fo fi'n cyfarwyddo Twin Town, y ffilm ddoth â Rhys i enwogrwydd. Mae'r cynhyrchiad yn holi pwy yn union oedd y bardd, trwy gyfweliadau hefo unigolion oedd yn nabod Dylan a phobl sydd wedi eu dylanwadu ganddo, fel yr artist pop Sir Peter Blake, sy'n enwog am ddylunio clawr albwm Sergeant Pepper's, y Beatles. Mi es i draw i Ŵyl Talacharn i holi Rhys am y prosiect ac am ddylanwad Dylan arno fo. Wel Rhys, mae fore hyfryd yn Nhalacharn. Mae'n lyfli. A ti yma yn ffilmio rhaglen am Dylan Thomas. Mm. Be'n union ydi rhaglen 'ma te? Wel, mae hwnna'n gwestiwn, um, di o'm yn glir iawn nes i ni orffen, ond sail y peth ydy, um, dwi yn naturiol yn fan mawr o Dylan Thomas, dyna pam nath um, Kevin Allen, y cyfrwyddwr ofyn i fi wneud o, Kevin nath sgwennu a cyfrifo Twin Town so oedd yn gyfle ni fath o weithio efo'n gilydd eto a do, do na ddim manifesto fel y cyfryw ar y rhaglen fath o so mae wedi bod yn rhyw fath o ryw siwrne bersonol detective i fi nes i yn dymil cwyd flynyddoedd yn ôl yn y National Theatre a ddoes i i Dalacharn fath yn had i ddod o fi yma wrthyn ni ymweld ar fedd a wedyn i Browns a mae Geiriau Dylan Thomas yn yn fy esgyr ni rywsut. So o'n i o'n i jyst fatha isio fatha ail gyfarwyddo fy hun efo'i efo'i waith o a a'r bobl oedd yn nabod o neu pobl sy' 'di cael ei ysbrydoli geno fo. A dwi'n meddwl be' sy' 'di amlygu ei hun yn y siwrne 'ma ydi t'wod fod ma' 'na gwestiwn t'mo' ydyn ni fel Cymry, Cymraeg a di-Gymraeg, ydyn ni rywsut wedi piclo um, twod, Dylan Thomas, y bardd, a i'r fath raddau fod o ddim yn amserol. So, so pwrpas y rhaglen ddogan yma, os oes yna unrhyw bwrpas iddi o gwbl, ydy, ydy yn piclo Dylan Thomas a, a, twod, a, a just darganfod, twod, mae eiriau fod dal yn fyw, rwysid, a dyn nhw ddim, twod, dyn nhw ddim yn yn llawn llwch mewn amgueddfa. Felly, ers pa bryd ti'n gweithio ar y rhaglen yma? O, tua 20 mlynedd. Ond ti'n gwybod, na, nathon ni gychwyn um, mis... Dwi'n meddwl, cyn... Wel, da ni wedi bod wrthi ers misoedd, rhai misoedd, ond yn achlysurol. So, um, sydd yn, sod, sydd yn hyfryd o beth i wneud. Mae'n fath o chwarae golf Dwi'm yn chwarae golff ond mae o mae o fath o hobi t'wod so ma' fi a Kev yn yn ffrindiau da so ma' mae o'n a 'dan ni reit low key t'wod do's na'm set ups mawr na'm byd. Y diwrnod cynta' nathon ni ffilmio o'dd oedden ni yn Nhal- Nhalacharn fisoedd yn ôl a yym ar y f- ar y bedd ag o'n i o'n i newydd orffen ffilm yn yn Barcelona a nes i sylweddoli a n- a nes i'm 'yd yn 'yd yn o'd meddwl am y peth ond dwi rioed wedi cyflwyno 'im byd o blaen. A esgob, dwi rioed 'di teimlo mor Brennaidd yn 'y mywyd, so o'n i'n meddwl amdanat ti, ond Iesu na, ma'r cyflwynwyrs 'ma'n yym mae o'n mae o'n grefft yn 'i un. O diolch Rhys. Na mae o, ac o'n o'n i'n teimlo o'n i'n teimlo mor t'mo' t'mo' achos dwi'n fatha yn gynhenid byth yn sbio lawr y lens, ti'n yeah. a dyn, yn sydyn iawn, rhaid fi fatha siarad efo'r gynulleidfa invisible ma, a so, smalio bod fi'n glyfrach na, go, na gydw i.
o ti'n dweud bod hi'n rhywbeth o siwrna bersonol i ti? Be ti'n meddwl ti wedi ddarganfod hyd yma ta a am Dylan Thomas? Wel, dwi, dwi wedi ail ddarganfod i, um, i'w, i'w nwy do, a'i hiwmor o. Yym, a hefyd, yym, t'mod mi mi o' 'na gwestiwn fath o penciled in gynnon ni o'dd a oedd Dylan Thomas yn siarad Cymraeg neu faint o Gymro o'dd Dylan Thomas sydd yn gwestiwn yym athronyddol futile iawn t'mod ond o'dd o'dd o o'dd o'n fan cychwyn. Ma' 'na goel yy yn sicr yn g- y Gymry Gymraeg academaidd fod Dylan Thomas yn wrth-Gymreig. Yym. A dwi 'di darganfod a wedi yym ca'l prawf nad oedd o yy ddim o gwbwl t'mod o- o'dd o yr hollol o gwrthwyneb i hynna. Ma' t'mo' ma' Dylan Thomas yn ca'l 'i gotio yn amal iawn am ddeud yym the land of my fathers, my fathers can keep it. Ie. Yym na- Dylan Thomas nath fathu y llinell yna ond n- nath n- nathon nw'm dod o geg Dylan Thomas. Nath Dylan Thomas sgwennu ffilm ffilm fer am ddwy chwaer oedd yn byw yn Powys a mae brawd nhw yn, yn dod nôl o Lloegr um, a mae o'n ariannog a mae o eisiau prynu'r ffarm a, a ripio nhw off a geiriau ydy'r hynna o'i, o'i geg o, o geg y cymeriad gwrth Gymreig ma sydd wedi gadael Cymru a dod nôl i drio dwyn i'w uh, etifeddiaeth i, i wneud elw. Ond T'wod, yn sgil amser a drwy amser ma' ma' ma'r ma'r geir- ma'r geiria'r cymeriad atgas yma wedi cael ei ei atribiwtio i Dylan Thomas ei hun. Mae o'n frwydr neu'n neu'n yy yn bwynt o ffricsiwn i ni'r Cymry erioed, t'mod, y Gym- y Gymry Gymraeg a'r Gymry di-Gymraeg. A dw- a dwi'n meddwl fod Dylan, fwy na neb, wedi yy uno y y ddau lwyth yna yn hytrach na'i na'i gwahanu nhw. Yeah. Mae ma hwnna wedi bod yn um, um, epiphany i fi rwysyd. Pa fath o bobl ti wedi bod yn holi ta? Um, bob math o bobl. Um, bobl fatha fas y ti'n disgwyl, twod, y beirdd, um, Cymraeg, Cymreig, Jim Parknest, nath gyfieithu, um, Dan Owenell. Mm. Bobl oedd yn nabod Dylan, ffrindiau iddo fo. Yym, dwi 'di bod yn ddagreuol iawn ar adegau, t'mod, i- jyst i i fatha ailgysylltu efo Dylan Thomas, fel o'n i'n deud o blaen, t'mod, i i i dynnu fo wrth ei wallt coch allan o'r am- amgueddfa a a t'mod, da da ni 'di neud gymaint, dwi'm yn cofio lot ohono fo, t'mod, acho- achos t'mod, does 'na ddim plan, t'mod, os 'na, bo' bo' chi hefyd 'di gofyn am shooting schedule, does 'na'm ffasiwn bell. Ie. So gawn ni weld be' ddigwyddith heddiw. 'Dan ni'n gobeithio, 'dan ni yn y garafan yma heddiw, gobeithio yym ca'l yym John Cooper Clarke sydd yn a'r fardd arall dwi 'di tyfu fyny efo fo t'wod yym dwi mynd i drio ca'l John Cooper Clarke i ddarllen peth o waith Dylan heddiw yn y garafan a Gawn ni, gawn ni weld beth ddigwydd i, yeah. um, heb twod, gael yn arrestio.
Gawn ni mynd reit nôl i ddechrau dy berthynas di hefo Dylan, te? Fatha, be, pa, pam, to, pam nath i waith o gydiad yn y ti gymaint?
So, mae'r ffaith fod o'n Gymro ac yn sgwennu am Gymru yn, yn, yn atod, ond just ar lefel perfformio, so, dydy, dydy Dylan yn yr un ffordd â Shakespeare mwy na unrhyw fardd arall, mae o'n fardd Pan ti'n darllen Dylan Thomas, fedri di ddim, wel fedra i ddim darllen o yn 'y mhen. Mae rhai- mae rhaid i ti, ma- mae geiriau Dylan Thomas yn, mae o'n, mae o'n yn weithred culinary. Mae rhaid i ti siarad nhw, mae rhaid i ti flasu'r iaith, mae rhaid i ti glywed y iaith, mae rhaid i ti ddatgan y iaith iddo fo, iddo fo wneud unrhyw synnwyr. A mae, t'mod, mae um, alliteration o um, j- jyst i ddefnydd

syml, accessible a a nwydus iawn am am am ei iaith o. A ma' a ma'r nwyd sydd yn ei iaith Saesneg o yn gynhenid Gymreig dwi'n meddwl. Yym ma' 'na gynghanedd ynddo yn Tomos yym heb os nag oni bai. Do not go gentle into that good night. Ma' hwnna'n gynghanedd. Ti'n me'wl bod o'n bwysig bo' ni yn t'o' pan ti'n dadansoddi waith o Sori. Ti'n gwybod mynd? Na, nag dw, na dw. Ti'n siŵr? Oce, yn y funud. I'm talking.
Mae adael ti fynd. Diolch. Pob lwc yn y garafan. Oce. Oce, neu ti wedyn.
Oce. Diolch. A'r gobaith ydy y bydd ffilm ddogfen Rhys yn cael ei dangos ar S4C y flwyddyn nesaf, i gyd-fynd efo canmlwyddiant geni'r bardd.